э, милли республикаларны э, юкка чыгарга тыя монда инде яшерен бардан түгел ишеккә күкәен кыса башлагач ул әллә кемне дә дошман дип әйтергә мөмкин Хәерле көн. Веб эчпочмак проекты кысаларында без әдәбият һәм сәнгать турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык шагыйре, дәүләт совет депутаты, Тукай премиясе Ркайлавый Зайдулла Ркайлавый. Хәерле көн. Хәерле көн. Хәерле көн.

Укучылар азаю ул безнең татар әдәбиятында гына түгел инде, ул гомум бер тенденция. Рус әдәбиятының да укучылар азайды, хәтерлисезме? 90-нчы елларда, әле аңарчы менә Совет хакимияте вакытында мин хәтерлим, гомумән лимит иде. Язылып булмый, менә Новый мирга, мәсәлән, анда знаем журналларына алар теге үзгәртеп күрү башлангач берничә миллион тиражлар белән чыктылар шулай ук казаныклары да казаныкларның бер лимиты иде менә йөз меңнән артып киткәч аңа инде язылып булмый башлады кәгазь җитми дигән сылтаулар белән э, менә күз алдына китерәсезме казан утлары йөз мең йөз мең дә йөз дә ун мең иде минем хәтерем ялгышмаса шул чама инде не сөембикә Элек языт хатын. Ул ярты миллион тираж ул бит инде. Ялгышмасам, Советлар Союзында хатын-кызлар арасында лидерлар ретенә булган хатын-кыз журналлары басма арасында. Әйе, Чаян гомумән э, аның әлбәттә русчасы рус телендә күбрәк иде. Аның 800 мең иде, мәсәлән, 1 миллионга якын ашып. Алар белән чагыштырганда хәзер аларны чагыштырып та алмый, чөнки ул вакытта бит интернет та юк. Э, телевидениедә ике канал бар иде. Гомумән мәгълүмат чаралары юк иде анда шул басма матбугат кына. Анан соң әдәбият белән кызыксыну да э, вакытта күбрәк иде сыман инде. Анан соң мода дигән әйбер бар бит. Укыймы, укымыймы, менә ул э, китап шкафын алып куярга тиеш. Өйдә видео э, магнитофон булырга тиеш. Телевизор өстенә тастымал ябылса да һәм өйгә журнал килергә тиеш. Журнал китаплар, дефицит китаплар, ана менә теге томнар, томнар аңа инде язылып. Сервант. Әле ни? э, макулатур э, тапшырырга кирәк була иде менә шуның нигән аларга тиек картасын нәрсәсен инде э, кәгазен шул ни томлыкларга язылырга теләсәң хәзер инде ул менә әйтәм бит аны чагыштыру мөмкин түгел бөтенләй бүтән заман әдәбиятны уку ул көнбатышта да шулай ук азаюлы бит ул анда төрлечә кызыксындырып карайлар мәсәлән германиядә мин укыган идем ниндидер бер теге тәртип бозса аңа җаза рәвешендә теге менә ничәдер ай китапханәгә йөрергә хөкем итәләр икән ничәдер китап укырга тиеш ул эчтәлеген сөйләтеп шуннан соң менә җаза шундый кеше инде кайберсе кереп тә китә китап укый башлый ну минемчә китап укырга бала чагында өйрәнергә кирәк бала чагында өйрәнгән кеше ул инде үлгәнче э, китап укуны ташламый ул э, менә кинәт китап укучылар кимеде дип әйтәләр димәк аның э, совет вакытында менә шушы менә теге китапны алып бер дә ачып карамыйча теге китап укучы булып саналучылар Королева алай булса бу сораның дәвамы бәлки укучының сыйфаты үзгәргәндер. Ул вакытта сез әйтәсез бөтен кеше китап бәлки чынлап та ачмыйча да утыргандыр. Бәлки хәзер э, әдәбиятканы фанатларча яраткан, бәлки әдәбиятны тугры укучылар гына хәзер кылгандыр. Менә э, сыйфат артты дип әйтәләр без бәлки менә шул пропорцияне чагыштырсак. Сыйфат артты дип уйламыйм мин. Ул вакытта сыйфат э, кечерәк булгандыр. Менә бер заман Университетка кергәч, укырга кергәч инде безне колхозга ул вакытта җибәрделәр дип теге студентларны. Беренче Бәрәңге. Э, Саба районына ул вакытта теге Саба теләче аерылмаган. Безне җибәрделәр Казаклар дигән авылга бугай. Менә шунда Казан утларында чыккан иде, әле дә хәтеремдә Атылар сыйнык сынау дигән романы. Аны бөтен авыл сөйләде инде. Инде теге махсус укучылар конференция җыюда кирәкми. Кая керсәң, менә ул э, шул роман турында сүз. Андагы геройларның язмышы белеп, укып, э, әле җегетләр, гомумән, клубка йөрүче егетләр э, ни э, шуны укып, фикер алышып, гап-гади ни колхозда эшләүче егетләр аңлап, хәзер инде ул, әлбәттә, аны күз алдына китерүе дә кыен. Хәзер безнең инде сеңне әйткәндә язучыларның да язучы дип саналучыларның да әгъзаларын дип әйтәйен. Күбесе э, әдәбият укымый. Шуңа күрә, э, ләкин э, укымаган язучы инде ул мин яна язучы дип саналам, чөнки язучының кешегә фикер әйтү өчен фикер белән җәлеп итер өчен ул әлбәттә киң масштабта уйларга тиеш. Ә уйлар өчен әлбәттә кө укырга кирәк. Сез инде бу очракта язучының сыйфаты, ул эшләгән продуктның сыйфаты турында үзегез сүзне ачтыгыз. Бәлки безнең язучылар шулай язадыр? Ул ягы да бар мәсьәләнең? Укучыларны җәлеп итү мәсьәләсендә дип әйтәм. Ну, язучыларның төрлесе бар. Бездә менә татар әдәбиятының э, хәле турында башладык инде Геленә сүзне. Мин алай теге менә бөтенләй төшенкелеккә бирелеп, матбугатта кайчан гына чыга бит, интернетта да менә, социаль челтәрләрдә. Имеш татар әдәбияты бит Сыйфаты түбән иде Үз казанында кайный. Үз казанында кайный. Ну, үз казанында кайна ул э, зыян түгел. Э, казаннан чәчрәп икенче казанга чәмәй бит, аның үзенең казаны бар, татар әдәбияты дигән. Шунда кайнарга тиеш. Бай. Э, ансын да анан тиң савыт белән кимгә салып бирү, ансының бүтән ул бөтенләй бүтән профессия ансы. теге арчының. Ансы тәрҗемәчеләрдер бәлки. Тәрҗемәчеләр, әдәбиятны пропагандалаучылар һәм Татарстан хөкүмәте ул әгәр дә шәп әсәр чыга икән татар телендә, аны тәрҗемә итеп бүтән халыкларга э, тапшыру, бүтән халыкларга күрсәтү юнәлешендә эшләргә тиеш. Ул бөтен дөньяда шулай. Мәсәлән, теге мөстәкыйль, илләрдә инде бик алга киткән илләрдә мәсәлән германия франция аларның илчелеге шөгыльләнә бу эшләр белән россиянең дә шулай ук ә бездә ул әлбәттә теге илчелекләр булмагач но бездә менә консуллыклар ачтылар бик күп теге вәкилләр үзбәкстанда бүтән җирләрдә франциядә дә бар бугай менә алар аның белән әлбәттә шөгыльләнергә тиеш менә бу мәсьәләне күтәрергә кирәк Ә сез язучылар дидегез. Миңа ул язучылар нишләптер менә күпчелеге мәгарәдә калган кавем кебек тоела. Алар безнең Мәгарәдә заманда ята дигән яши- Әбүгалисина дигән Әйе, Мөдәррис алар Әкрәм менә шигыре бар. безнең заманда яши дә һәм шул ук вакытта безнең заманнан да түгел дә. Дөресме ул бу фикер? Яшьләр әйтмешли не в теме. Юк, мәгарә ул зыянлы түгел, чөнки мәгарә әле менә кеше ул бит язу, иҗат, әдәби иҗат ул ялгызлык дигән сүз. Әлбәттә, ул мәгарәдә булырга тиеш, ди, ул шартлы рәвештә әйткәндә инде. Суфичылык. Э, суфичылык искәчә дәрвишлек. Ләкин ул әлбәттә дөнья хәлләрен белеп торырга тиеш. Ара тирә мәгарәдән чыгарга тиеш, ул аралашырга тиеш. Дәрвишләр дә бит, җиремсәк дәрвишләр була менә. Ереп, э, суфичылык. Чыннан да ул бит менә ислам динен таратуда аларның роле бик зур булган, безнең татар халкы арасында бигрәк тә. Безнең э, урта гасырларда бөтен кайсы шагырны алма, алар суфи шагырлар. Суфилар заманнан алда барган, ә безнең керләр нишләптер ар. Ну, мәгәрә ди, мәсәлән, э, Мөхәммәд яр Казан ханлыгы вакытында Мөҗәвир була. Ул э, Мөхәммәд Әмин ханның Аюп Мөхәммәдәмин хан миңа хәятым ялгышмас сайын. Нинде кабрендә мөҗәвир булып торган. Ну, менә ул вакытта шундый суфичы ниләрнең ти орден Европа читкән орден инде тарикат вәкилләре шундый алар туплана торган булган ти атаклы кешенең теге мазары тирәсендә. Аны менә Бату Ибн Батута да Алтын Урдага килгән бит 1331 елда. Ул да яза мин мөҗәбир дигән сүзнең төп төшенчәсен шуңа аңладым аты шәкни аңлаталар диде инде дәрвиш дип кенә менә алар шул нидә аларны әлбәттә теге хәзергечә әйтсәң инде спонсорлар булган анда ханнар ханнар китереп теге аларны спонсорлар түгел спонсорлар түгел заказ да биргәннәрдер бәлки әлбәттә шулай мәсәлән мөхәммәдьяр Э, Нурысыдур э, поэмасының башында бик нык мактый Сәгиб Гәрәй ханны. Аллаһ Тәгаләне, э, пәйгамбәрләрне гә мәткә укыганнан соң Сәгиб Гәрәй хан ул вакытта Кырымда, ул бит инде үзебез Казанда да хан булып тора 1521-24 елда. Мин аны уемча, ул тикмәгә генә аны мактамаган инде анда аның гадилган. Димәк, Кырым Кырым Кырым Кырым ханы аңа әлбәттә заказ биргән менә шундый поэма язарга. Сүз дә юк. Ркалева, шулай да язучы инде мин ике бер ике адым алда димим. Һич югы бүгенге заман белән бергә атлыймы, бүгенге сулышын тоямы һәм иң мөһиме бүгенге укучының нәрсә теләгән аңлыймы бүгенге язучылар? Сорау шул турыда иде. Мана ничек карыйсың бит бу мәсьәләгә. Мәсәлән, э, шундый язучылар була. Мәгарә дип әйттек бит инде. Мәгарә һәм э, менә публицист э, теге публик алдында кеше белән аралаша торган, сәясәткә катнаша торган язучылар. Мәсәлән, мәгарәдә ул ята икән теге бөек төшенчәләр турында уйланып. Чөнки э, бит мәңгелек әдәбият, әгәр әдәбият э, киләчәк заманнарга калырга тели икән, ул мәңгелек төшенчәләр белән эшләргә тиеш. Үлем, туу, мәхәббәт, гаделлек, ну, менә шундый без әгәр дә менә теге 500 ел элек язылган, 1000 ел элек язылган әсәрләрне карасак, анда бит шул турыда сүз. Менә бүгенге бүгенге заманның ниндидер вак-төяк проблемалар турында язылган әсәрләр бар, бик тиз чыгып кала газета кебек. Шуңа күрә мин икесе дә кирәк дип уйлыйм. Э, мәсәлән, Ләй Зелкәрнәй э, Нуга йорты дигән э, поэма дип атыйк инде без аны шигырь роман дип былтыр чыкты Казан атларында ике санда шигырь язылган. Ул менә мәгарәдә ятып язылган мәңгелек турындагы төшенчәләр татар халкының киле, ә, э, язмышы укая бара аның үткәне нинди шуңа күрә мондый әсәрләр әлбәттә кирәк ләкин э, безнең киң масса укучыга алар э, әлбәттә аңлашылып җитми безнең киң масса укучыларның менә иң күп укылган китапханәләр кайбер китапханәләр үткәрә бит инде анда менә безнең милли китапханә теге Инке укылган китапка ел саен анда урыннар бирәләр. Әдәби марафонда, анда бит күбесенчә хатын-кызлар. Дрис безнең укучыларның да күбесе хатын-кыз. Хатын-кыз күгенең хатын-кыз ныгыра аңлый инде ул дрис. Дер. Юк, шулай инде. Мәсәлән, Зифа Кадырованы егылып укыйлар икән халык, бигрәк тә хатын-кыз халкы. Димәк, Зифа Кадырованың әдәбияты үз урыны бар, мин моны бернинди кыенсынмыйча әйтәм, ул әдәбиятта үзенең ролен башкара. Һәм андый э, авторлар безгә кирәк. Тагын анда э, кемнәрдер бар бит инде. Сен Гүзәл Яхинаны бик нык сүктеләр инде кайбер безнең кайбер язучылар анда үзләрен милләтче дип э, санаучылар Ләкин мин аны беренче тапкыр укып чыктым. Анда бернинди теге милләткә, татар милләтенә каршы бернинди итә алмадым мин тенденция. Ул әлбәттә хатын-кыз романы. Шулай ук теге менә вакыйгалар агышы ягыннан әлбәттә ул теге менә кино э, сценарийлар былай проза белән язылган шуңа охшаган мелодрама э, мелодраматик моментлар бик күп шуңа күрә аны халык яратып укый без бит беләбез без бит инде э, күп мин мәсәлән әдәбият белән инде бала чагымнан ук шөгыльләнәм мин бик яхшы аңлыйм киң масса укучылар нәрсә тели Ләкин бит э, язучының үз ихтиҗы да бар. Әгәр дә ул бүтәнчә хәрәкәт итә ала икән инде, бүтәнчә тамагын туйдыра ала икән дип әйтик э, дөрфарак рәвештә, ул әлбәттә үзенең күңеле кушканны яза. Заказны да бит күңел кушканча язып була. Анасы тагын берәү булмас, син заказ дип. Ирония, ирония белән әйтә. Икенче заказ булмаса. Ирония белән әйтә заказ, грантлар дип. Э, ул менә әдәбият тарихына карасаң, Чыннан да, э, мәсәлән, э, шагыйрьләр анда, алар бит э, күбесе менә без шәрык шагыйрьләрен карыйкмы, алар менә шушы солтаннар әдәбиятны ярата, ярата торган хан солтаннар сарайлары тирәсендә яшәгәннәр. Һәм аның гадәттә хан солтан э, шул ханы яисә солтаны да әле үзе дә шигырь яза торган булган. Ул Нәваевны алып карыйк менә ул вәзир булып тора Хсейн Байкара дигән әмир э, Аксак Тимир нәселеннән. Үзе шагыйрь Хсейн Байкара бик олы. Бәлки хәзерге кебек кайбер язучы шагыйрьләр шуларга язып та биргәндер әле. Алын аны китап чыгарып. Йо, андый әйбер белән шөгыльләнмәгән сез нәрсә. Ул э, Бу бигрәк килке булып тоела миңа ансы. Алар бит инде ярышканнар, кем менә тик әйтеш әйтешләр булган шагыйрьләр менә тик мәсәлән 2 елын әйтә бер шагыйрь, икенчесе шуңа рифмы икенче елын әйтергә тиеш булган. Анда инде кемнең кем икәнен алар бик тиз аңлаганнар. Ул чын шагыйрьме яисә э, мөтә шагыйрьме? Ә менә бүгенге заманда менә аерылып торган яшь язучы бармы? Язучылар. Ул бер сүз бар инде 20 яшьлек шагыйрь булмаса әдәбиятның киләчәге шикле дигән. Бездә яшь язучылар бар, алар күбесе әлбәттә ни, кызлар инде. Җегетләр дә очраштыра, әле мин менә күптән түгел генә Калиб э, программасы менә ниндидер теге кыска хикәяләр. Кыска хикәяләрендә мин алар белән очраштым. Сезнең уеннан безнең газетабызда басылып килә ул хикәяләр. Әй, анда бик кызыклы гына хикәяләр бар. Э, менә берничә хикәя минем чыгышлады, ә? Кызлар яза. Юк, егетләрнеке дә бар, мәсәлән, э, Алмас кем әле? Мансуров. Мансуров тагын бер егетне егет оныттым исемен, Раил исемле инде. Бар егетләр дә бар, сирәк-мирәк. Ну, ләкин инде ул менә э, ансы теге э, тарсынырга кирәкми. Кызлар яза икән, язсыннар. Ул э, хәзер әдәбиятта гына түгел, бөтен өлкәдә дә хатын-кызлар э, никтер алгы планга чыга, минемчә, карап торам да мин. Шуңа күрә әдәбият кына читтә кала алмас инде. Ә аның күпмесе кала, әлбәттә, әдәбиятта. Ул бит э, бик сынау, э, әдәбият ул җиңел эш түгел. Ул теге э, менә болай сөйләшеп утыра гына җиңел, аның язмыйча, утырмыйча, хезмәт итмичә ниндидер бер уңышка ирешеп булмый. Укымыйча күп. Шуңа күрә Ул үзенең әдәбият ул бик э, көнчел э, хисле көнчел хатын дип әйтим инде мин аны. Ул ул бүтән э, авторның бүтән төрле э, ниндидер эшләр белән шөгыльләнү бик генә бетерми. Ул үзенә генә э, Табын оны таләп итә, үзенә генә эшләгән. Шуңа күрә кызларның күбесе, әлбәттә, табигый сәбәпләр аркасында кияүгә чыгалар, бала табалар, аларның күзе төшеп кала ул инде табигый. Мәсәлән, бер заман хәтерлим мин, яшь шул башлап язучыларны җыйдылар, нигә? Дәүләт Советына Роберт Миңнуллин вакытны депутат карап торды да. Анда инде бер, мәсәлән, 100 кыз булса, утыра бер 5-6 җегет. Менә шушы 5-6 егет әдәбиятка килеп кисә бергә әйтмә инде диде ул. Әлбәттә, кызларның да э, кызлардан да шул ук таләп бит, әдәбият бит ул теге э, хатын-кыз җенесеннән яши, җенесеннән тормый. Хатын-кызның да Ул әлбәттә тулаем әдәбиятка мөкиббән китеп аңа хезмәт итүен таләп итә. Ә андыйлар бар. Ркайда бу халык сайлап ала дигән бер гыйбарә бар бит инде. Менә халык әйтсә хак әйтәме? Бүтәнсен халык э, нәрсә укый, шуңа карап кына язу бу. Менә бу бәхәсле фикергә сезнең дә фикерегезне беләсе килгән иде. Мынау яшьләр мәсьәләсендә дә. Халык сайлаган гына бу тол әйбәт сыйфатлы безнең әдәбиятны алга алып бара дигән сүз түгел минемчә. Сезнеңчә? Юк, дөрес түгел. Ә, Дөрес әйтәсең. Э, Чөнки халык әгәр дә менә үз стихиясенә бирсәң, халык аракны да күпләп ала әгәр дә ни булса. Сез минем телдән тартып алдыгыз. Әгәр дә инде ирек бирсәң, теге Әфьюнга да күнегергә мөмкин. Шуңа күрә Фотикс бездә эротик газет чыгарсак, зур уңышка ирешердек бәлки. Әлбәттә, сор гайбәтләр ясаң, э, анда нинди кем кем белән йоклаган, кем нәрсә каядыр ниткән анда, ниндидер скандалда. Но алың белән дә террор эшләүчеләр бик күп бит инде. Димәк, халыкны үзе аңлатар өчен аның теге ниндидер бер теге түбәнрәк, түбәнрәк, бигрәк тә билгелән түбәнне ярату бар инде ул. Ымсыну. Халык, әйе, ниндидер бер теге менә шушы нидә менә теге юл аварияләре, хәрәкәтләр турында тапшыруларны күп карыйлар. Әйе, шулай, шулай. Шуңа күрә теге нидер фәлсәфи, менә мин әйткән теге мәңгелек темалары нидер бер теге уйланулар өслүбендә э, язылган әсәрләр әлбәттә аның укучысы азрак. Э, ләкин э, мин теге менә яңадан Нәбирә Гыйматдинова, алар бит начар язучылар түгел. Зифа әйттем, Зифаны да инде. Шуңа күрә әле Укучыны тотып тору да әдәбиятның укучысын саклау татар әдәбиятының ул үзе бер зур бит э, бүгенге чорда бигрәк тә э, һәм аннан соң аларның бит э, шулай ук теге нидер начар гәндә юк анда барып соңыннан күбесенең яхшылык җиңеп чыга хеппент ансын да халык ярата Безнең хинд киноларын карап үскән халык әлбәттә аны ярата инде. Әлбәттә, мин әле хәтерлим дим, э, балачагында э, ул клубка чыгалар инде ул вакытта бит халык та күп, балалар да күп. Шуннан ниндер ни э, элеп куялар. Индийский кино ди. Йөгерәләр шунда там. Аннан соң теге сериаллар башланды. Штирлиц турында, Вишнезов, Йөрелеп, йөгерә-йөгерә теге вакыт саң калабыз дип, йөрелеп, бөтен урам тулып, халык нигә иләренә теге телевизор булган иләргә инде ашыгалар. Әле анда ул вакытны бит һәр йортта телевизор да юк. Шуңа күрә бар, әлбәттә, ул бит инде мин уйлап тапкан бит, массовый, менә теге гомум гаммәви әдәбият, әдәбият, ничек атасаң да. Бар теге менә аерым әйткәннәр әдәбият сәнгать өчен сәнгать дип мәсәлән э, безнең э, э, егерменче гасыр башында аны бүлгәннәр дә бит инде менә галимҗан ибраһимның татар шагыйрьләре дигән бик кызыклы бер мәкаләсе бар анда ул өч шагыйрьне сәгыйть рәмиев дәрдмәнд тукай тикшерә иҗатларын. Дәрдмәндне ул әлбәттә сәнгать өчен сәнгать дип бирә. Һәм э, Дәрдмәнд дә бит онытылып калмады. Ул менә нәкъ шушы тик чын шигърият белән кызыксынучылар өчен э, э, хәзер дә эталон шагыйрь санала. Тукайның да андый шигырьләре бар, бик теге тирән, Шушы мәңгелек э, турында э, уйларга этәрә торган. Ләкин аның күбрәк ул газетада, газета журналларда эшләгәч, әлбәттә ул публицистикага да нык игътибар иткән. Киң Тукай э, инде ул теге менә чын рәвешендә халык шагыйре. Бәлки бер ну бердән бер дип әйтеп булмый. Такташ шуннан соң зур популяр була. Бабич Менә э, халыкның төрле катламына да ярый торган э, продукция дип әйтик инде хәзерге заманча э, җитештергән. Монда Аркадий абый әлбәттә алтын урталыкны сүз табу турында сүз барадыр инде. Әмма менә бу бүгенге теге безнең Шекспирның бит или не бит заманда татар милләте өчен дип әйтәм. Бу әлбәттә үтә дә мөһим менә бу урталыкны Юк, урталыкны тотып бу бик авыр инде. Ул бит әле кешенең характерына, холкына да бәйле, уйлау рәвешенә. Бусын менә шундый теге э, мәгарәдә ятучылар да һәм э, бөтен халык катламына э, теге публицистик менә шундый гаммәви язучылар да. Мәс язучыларны бүлдегез, тегендә ятучылар, болай итүчеләр. Юк, мин белгән әйбер түгел, бу әдәбият белемендә Менә күптән ул инде. беләсме нәрсәне күрсәтә? Бердәм түгел язучылар. Һәм ул күренә, менә башын калкыткан язучыларга ябырылу барганда яшьләргә. Аңладың син кем турында икән? Яклашмыйлар бер-берсен. Язучылар беркайчан да бердәм булмаган. Иң эгоцентрик, индивидуалист халык, чөнки ул бит аңа мәсәлән, э, шагыйрьләр, язучылар, прозаиклар. Алар бит менә бердән бер кала кәгазь белән бергә бер. Әле ул менә драматург ул үзе генә беренче яламый. Янәсе театр кирәк, театрдан янда үзе бер коллектив, ул спектакль чыгар, янда коллектив хезмәт. Э, башка төрле сәнгатьтә дә мәсәлән композитор да бит аңа теге оркестр же фәлән теге үзе генә ул көй язырга мөмкин ләкин ул үзендә кала ә бу яза дип бирә укыйлар ул үзе бәйле түгел бүтән төрле ниләргә кешеләргә өлкәдә өлкәдә шуңа күрә Ул нинди киндәшлек, үзең генә биек санау, ул һәр заманда да булган. Әлбәттә, теге киндәшмәс өчен мин әйтәм, бердән бер чара ул үзеңне биек дип санау. Син үзеңне биек дип санасаң икән, син бөтен кешедән киндәшү мәгънәсез бит инде. Юк, бу буыннар арасында бәйләнеше. Юк, хәзер инде синең теге менә бу яшьләргә ташлану, тәнкыйть итү, ниндидер бер теге йомыркадан җиз эзләү мәсьәләсе инде ансаның шулай ук Бәлки бу иләктер? Соң, я, юк, иләк түгел. Ул шулай ук бер э, ни э, безнең заманда гына уйлап табылган нәрсә түгел инде. Бигрәк тә әйтәләр бит әле теге ташны алмалы алмагачка ыргыталар. Кысыр алмагачка таш ыргытудан файда юк, аны барып алма кыйлмый. Талантлы кешеләргә э, һәрвакыт э, алай һөҗүм итеп торганнар ул, ул инде. Чөнки әле ул теге ниләр талантлы кешене тәнкыйтьләп, хәкәрәтләй барасың, ул үзен күтәрәм дип уйлый. Һәм чыннан да шулай, аны белә башлыйлар. А, аны тәнкыйть иткән. Ул кеше, ул нинди талантлы кешене тәнкыйть иткән. Э, ә инде теге бигрәк тә, мәсәлән, нидер э, тем бер илнең э, шундый зур бөек илнең иминлегенә яный дип инде монысы инде минемчә әлбәттә бернинди киртәгә дә сыймый. Тәнкыйть икән, әдәби яктан тәнкыйтьләргә кирәк. Ә тәнкыйтьләргә теләсә кемне мөмкин, чөнки беркем дә камил әсәр менә бернинди теге э, бәйләнеп булмый торган әсәр. Чөнки ул бит әле кемгә ошый, сиңа ошый, мәсәлән, сиңа ошамый, яисә киресенчә. Э, һәркемнең үз зәвыгы бит. Шуңа күрә тәнкыйтьләргә була, ләкин аны теге чиктән чыкмаска кирәк. Үзегез ничек кичерәсез тәнкыйтьне? Үзегез тәнкыйтькә ничек карыйсыз? Тәнкыйть нинди теге елмаеп килеп, э, яратып кабул иткән кешене мин үзем белмим белүен. Э, мин мине тәнкыйтьләп торалар инде сүздә. Аллага шөкер. Э, бик күңелле түгел дә түзәсең инде алма глиня сиңа бит алма агачы турында сүз булды сүз булды рәкәлә шулай да бер сорау яшьләр турында бәлки бу соңгы сорау булыр яшьләр турында Әлбәттә, экспериментлар кирәктер бу. Гомумән әдәбиятка генә калмый, бөтенлеккә. Әмма менә э, һаман да шул милләтнең бүгенге э, хәлендә экспериментлар белән мавыгу мөмкинлеге бармы безнең? Ул э, аның нинди чамасы булырга тиеш түгелме сезнеңчә? Юк, әдәбият, сәнгать икән ул эксперимент дип әйтик эзләнүләр дип карыйм бәлки эзләнүләр шул эзләнү аркасында без әгәр дә читкә китеп бөтенләй югалтмабыз бу әдәбият сәнгать кешесе эзләнми икән ди жанр ягыннан үзенең сүзен үткәрү ягыннан ул инде бигрәк тә яшь чакта ул инде әлбәттә бүтән төрле кенә сайларга тиеш ул эзләнергә тиеш һәрвакытта әлбәттә өлкәнәя өлкәнәя эзләнү ул кими инде син уйлыйсың мин төп юлны таптым дип Ләкин менә мин үземдә шәхсән мин һәрвакыт шикләнеп карыйм. Мин инде 8 э, яшеннән теге өйрәнчек шигырьләр яза башлаган кеше. Аннан соң э, мәктәптә укыганда гел э, яшьли ничә һәм әле мин 7 сыйныфта укыганда ук Социалист Татарстанда шигырьләр чыга башлаган иде. Анда гүмән балаларны бастырмыйлар бит. Мин инде балалар үземнең мәктәп укучысы икәнен әйтмичә генә җибәреп, җибәреп, алар мин өлкән кеше дип уйлап, шигырьләрне чыгаралар иде. Хатлар килә анда Әхәт Гафарлардан, тагын кемнәрдән әдәбият бүлегендә инде ул вакытта. Миргалим Харисовлар. эзләнергә тиеш. Ул бит менә безнең шушындый теге телебез аянычлы хәлдә булганда халкыбызның яшәеше дөресен әйткәндә хәл ителә бит инде менә монда сәясәткә без кермибездер конституциягә менә үзгәрешләр керә федерализмга федератив мөнәсәбәтләргә хилаф булган тәкъдимнәрне кертеп торалар ул бик куркыныч Чөнки аның без очы кая барганын беләбез, ул әлбәттә теге бик шактый ук э, көчләр анда үзәктә э, милли республикаларны э, юкка чыгарга тияр. Монда инде яшерен булган түгел. Ләкин бит менә яшәсен татар, сез үлемсез, безнең бабайлар бик дип инде декларатив шигар, декларатив шигарләр белән генә дә әле халыкны инде бер юлга өндәп булмый. А бит эстетик э, эстетик тәрбия дигән сүзне кулланасым килми инде минем. Э, эстетика бар әдәбиятта. Нәзәкәтлек, нәфислек. Ул булмаса ул нәрсә ул бит инде ул әйләнә капка дигән публицистикага. Шуңа күрә сәнгать кешесе ул сәнгать кәрванга тиеш инде ул сәнгатьле язырга тиеш. сәнгатьле иҗат итәргә тиеш. Аның әсәрләре әсәрләре сәнгатьнең төп кануннарына җавап бирергә тиеш. Ул шул юл белән дә шул һәм ул шул юл халыкның күңеленә ныграк та үтеп керә. Ул менә теге беркем дә маңгайга бәреп әйткәнне бик генә бетерми. Ул туп-туры әйткән, ул барыбер менә бүген тәэсир итә микән ул бик тиз онытыла ә инде теге сурәтле рәвештә образлы ниндидер бер э, син аңа күңеленә тапшырасың икән менә шул фикерне безнең халыкның кем икәнен без яшәргә тиеш икән ул әлбәттә мәсәлән тарихи образлар аша ул әлбәттә э, аның тәэсире ныграк дип уйлыйм халыктан түгел күңелдән керергә кирәк дисез

Беләбез, күбесе өлкән буын бигрәк тә авыр хәлдә яши. Менә депутат буларак язучының абруен күтәрү турында уйлансызмы? Ниндидер, ничектер ярдәм итеп буламы язучыларга? Һәм депутат булгач, андый фикерләр онытылмыймы, Рукәлә абый? Юк. Һәрбер кеше язучы үзенең абруен әйбәт әсәр язып гына күтәрергә була. Һәм хәнәр итсәң бит бөтен язучыны мәгарәдән чыгарып бетерергә туры килер Хәләви. Ну, мәгарәдәге, мәгарәдәге хәнәр дә буран. Аның бит нидер теге, э, аннары ничек әйтим, иҗатны чикли торган чикләре бар килгән икән. Шул болай гына әйтәм, шартлар үрчә эшкә йөргә мәсәлән, шул вакыттан шул вакытка. Менә калса. Ну, юк, эш инде ул әлбәттә теге менә мин яшь чагында студент вакытында безнең шавашка дигән сүз бар, син дә таныштырып. матур сүз ул э, э, мин инде кайлардан эшләнәм пермь якларында да сигезенче сыйныф бетергәч нидә чувашиянең кайсы районы соң ул ящик районы соң анда теге авыл ир-атлары белән барып менә мин бик яхшы беләм Авыр физик эшләгәннән соң нәрсәдер утырып язу мөмкин эш түгел ул. Икенче курсны бетерәч университеттан Пермьдә үзебезнең авылдашлар белән безнең авыллар бит инде гел шул сабаш кайыр белән шөгыльләнә иде. Хәзер дә бар ул. Шуннан сәгать биштә торасың, унга кадәр. Мин хат язам, братны хат язып булмады, чөнки ручка тоткач э, кул э, нидә теге дерелди. Э, ну безнең инде нәрсә, безнең эш шул җир казу, рас ни болгату, ритмәдәге подсобник. Әйбер күтәрү, соң хәнәр бит инде, аның балта остасы теге бик нәзбер эшләрне белмибез инде яшь. Яшь дип, аның өчен бит гомер буе эшләргә камилләшергә кирәк ул шул ук иҗат эше кебек һаман шул әйбер белән шөгыльләнмисең икән мәсәлән балта остасы син әлбәттә профессионал була алмыйсың ә теге мәгарәдә яхенәр дигән мин борхесискәчә аргентина язучысы бик атаклы инде ул бик популяр безнең заманда хәзер дә бик зур бик язучы дип саныйм ул китапханәдә эшләгән гомер буе һәм гаҗәеп биек әсәрләр яза. Менә ул китапханә турында аның әллә күп мәңгеләре. Шушы үз тирәсендә. Әле Сукурай аннан соң гомумән Сукур килеш яза. Ә аның әсәрләрендә бөтен дөнья гаме. Менә ничек син аны? Ул кадр халык арасында митингларда гына алар да кирәк сүз дә юк. кычкырып хәзер барып теге гади халык белән аралашып нәрсә яши ансын да әле аның теге барыбер син аның белән бергә эшләмәсәң теге айлар буе аның барыбер төшенеп бетермисең теге менә болай бер ике күреп сөйләшеп кенә шуңа күрә язучының бит ул көнбатышта да шулай көнчыгышта да шулай язучылар алар кая үз иҗаты белән генә гонорарга гына яшәүче язучылар бик аз, бөтен чит капитал силәре. Шагыйрьләр бөтенләй яши алмый шигырь язып кына. Ул күбрәк менә драматургия, кино алар кереп теге сценарийлар белән алар яши ала. Ә, э, калганнары менә университетларда укыталар, мәктәпләрдә. Шушы әдәбиятка якын өлкәләрдә. Шуңа күрә мин уйланым, әлбәттә, бик теге тәкъдимнәр ясаган да әйтәм бит алар бездән түгел мәскәүдән тора э, менә язучыларның теге шундый һөнәр итеп язучылыкны анда сәнгать белән шөгыльләнү э, ниндидер теге законга кертү мәсьәләсендә әлбәттә кирәк инде ул чөнки кеше гомер буе э, әдәбият белән шөгыльләнә Начармы, яхшымы ул турыда ансаң икенче мәсьәлә. Ләкин барыбер шигырьләр әле бит кайбер менә романнарны бездә дә күп инде шактый укый башлыйсың да дәвам итеп булмый. Шуннан соң барыбер хөрмәтең кала. Әле моны бит язу түгел, күчереп чыгарыр өчен генә күп хезмәт кирәк. Күчереп чыгарсаң, уның калмаган. Хөрмәтле хөрмәт кала, ул күмәк хезмәт. Ул инде әгәр сәләтсез икән, ул гаепле түгел, ул язырга тырыша. Шуңа күрә Ә бәлки укучысынадыр эш. Аның үзе укучысы булган мөмкин. Шуңа бит, шуңа әйтәм. Ул мин әйтәм инде, мин теге күп тарих әсәрләр, э, чыганаклар укыган кеше буларак, миңа ниндер теге э, әкият кашаган, мәсәлән, тарих э, романнары әйтик, алар миңа ошамый. чөнки мин анда беләм бөтенесен һәм аның нинди э, теге фантазиясеңдә кайсы якка баруын нәрсә оештырганын алдан белеп торгач ул кызык түгел бит инде э, менә э, гомумән яшүсмер чагында күп укыйсың бит ул менә тарихи ниләрне инде бер теге маҗаралар да булса сән мин теге бала чагында идел су ака торыр нури хәмфәттә су аккаткан менә инде аны тавыш алып бетте инде анда җегет малайлар китеп тора бит теге укып чыгып анда бит теге Ул бик маҗаралы рәвештә язылган. Соңыннан Нурихан агага белән э, күрешеп сөйләшкәндә юләренә күп калмаган инде без нидер юбилей уңаеннанмы мин э, интервью Идел журналына эшләгән идем. Шуннан ишердем дә әйтәм, менә шундый

Ул юк ди, ул мин яшьлектәге ирәнчек әйбер иде ди. Ләкин ә, Идел Суака торуны әле дә укыйлар, чөнки аның үзенең аудиториясе бар. Менә шушы яшүсмерләр. Ә менә сызгыра торган укуларны уку кыенрак. Ул инде әлбәттә бөек роман. Минем өчен хәзер дә. Ә менә китап сезнең өчен нәрсә? Һәм укучы хәзер китап дигәндә нәрсәне күз алдына китерә? Чөнки электрон версия бар, гомумән китапның нәрсә икәнен белмәүчеләр дә бар. Минем өчен инде ул китап әлбәттә. Сез кагаз китап яклама. Мин э, электрон вариантларны да укыйм, ләкин беләсезме, э, китап, кагаз китапны мин э, төннәр буе укырга мөмкин. мен кызык минем өчен кызык китап эләгә икән мин аны таңга кадәр укыйм бер китапны укып укып бетерәм инде укып бетермәсәм иртәңә кала көн көн түгел теге һаман шул китап янына киләсең электрон нини компьютердан озак укып булмый Менә сездә шулай микән? Мин бәлки теге өлкәнрәк яшьтә булган күрәме? Күз күз. Күзләр нигә җитә башлый? Менә берничә сәгать утырганнан соң арыйсың. Аның үзенең ниндидер хикмәте бар. Кәгазьнең исе дә бөтенләй бетә бит аны. Ул без бәлки без инде күнеккәнбездер теге менә алып карыйсың. Теге ниндидер Татарстан Дәүләт Советы депутаты Ватаным Татарстан газетын үпте. Татарстан правшасын. Ә хәзерге укучылар кайсы китап яклы икән, электронмы, мондыймы? Ну, аның өчен социолог дигез сорауга бирергә кирәктер инде. Э, мин сорауга тегелгән җавап бирә алмыйм. Яшьләр э, күбрәк нидән менә планшетлар ниләрдән файдалана инде бөтенләй укымый дип әйтеп булмый менә минем үземнең бит инде улым ул гел укый э, кечесе мәктәптә укый кыз ул менә финтезияләрне э, йотагына инде алар шактый кыйммәт миңа алырга туры килә Э, менә мин э, үзем укып карадым, мен ничә татарчасы юк дип әйтә. Менә ничә менә татарча фильм диз. Мин татарча укыдым инде миңа. Нәрсә син хаман? Алар әле рус телен, э, рус язучыларына кара түгел, тәрҗемәләр. Рус теленә тәрҗемәләр чит иллегеләрнең. Менә языгыз, яз, ни, шундый фильм диз. Ну мин үзем укый алмагач, мин укып карыйм. Миңа кызык түгел. үзең кызык булмаган әйберне язып та бит инде аны шуңа мин аны әйтеп тә карадым инде теге җыелышларда да менә языгыз бар бит шундый теге менә синтез яза алырлык кеше менә галимҗан гыйльман мәсәлән яза алыр иде аны марат кәбир Ркаряу, менә шул фэнтези димәктән шундый сорау. Менә шундый әкият инде ул дөресен генә әйткәндә. Аңладым мин. Ә шундый әкиятләрен татарчага тәрҗемә итсәк, Э, бу безнең яшьләрне татарча укытырга этәрерме әллә инде алар аның оригиналын укыгач бу әйтик мәсәлән рок музыка шикелле мин мәсәлән бездә рок музыка дип күп сөйләшәләр әйтик э, оригиналь дип әйтик инде имеш көнбатыш рогын тыңлаган кешенең шуннан соң татар рогын тыңлаячагын бераз авыррак күз алдына китерәм менә шушы э, оригиналларын укып караса чит телдә яки һич булмаса русчада алар шул татарчага тәрҗемә иткәч бездә укучысын табармы ул Ә бәлки ул э, безнең язучыларга шул стильдә язарга тәрәзә, менә мәсәлә фикерегезне чиксез тәрҗемә мәсьәләсен. Ну, язучының талантына бәйле бит инде. Талантлы язучы э, э, үзенә якын икән ул жанр. Ул аны мактырыш дип яза, кеше укырлык итеп. Әгәр инде талантсыз, таланты чамалара икән, э, сез әйткәнчә килеп чыгарга мөмкин, икенчел продукция. теге лай шулпасын шулпасы деп әйтик әле русның үзенең дә ул бит фэнтези жанры оригинал рус жанры түгел ул көнбатыштан кергән ниләр лай шулпасын шулпасы дигән сүз менә тәрҗемә итеп әдәбиятны саклап калып буламы монда монда юк монда бер генә юл бар моны татар фольклоры белән бәйләп язырга кирәк үзенчәлекле итеп әле хәтта тәрҗемә итеп бүтән халыкларга да кызык бу кызык булсын дисәң үзеңнең тамырларыңа үзеңнең фольклорыңа э, таянырга үзеңнең э, үз тирәнлегеңне айкап чыгарга кирәк ә мөмкинме соң шүрәлене шрек дәрәҗәсенә күтәрү Ничек мөмкин була? Ну, Аниганы ширек дәрәҗәсен күрәсең. Шүрәле шүрәле дәрәҗәсендә булсын, ләкин бөтен дөньяга уктырып дип әйтәм инде. Шулай әйтмәкче идем. Ну, яза белсәң бөтен нәрсә мөмкин. Бармы соң менә шундый яшьләр? Чөнки кайсы гына өлкән алма яшьләрнең тел мәсьәләсендә чикләнгәнлеге күзгә ташлана. Театр Муасы артистлары- проблема инде ул менә э, мин э, бик ишенеп очрады калька. Ул калькадан бөтенләй котылып булмый, ул Тукайда да бар. Ул э, аннан соң аның э, әдәби нормаларга да утырып кала ул ка- калька. Ләкин инде бөтенләй теге чыктым аркылы күпер Тукайда эшләгән бит әле. теге. Була икән, ул әлбәттә эшне пешерә башлый, теге инде ул чын татар теле түгел. Моның өчен әлбәттә безнең бик теге телгә бай язучыларны күрә кирәк минемчә. Минем ара тирә Галимҗан Ибраһимовны, Әмирхан Еникине, Марсель Гарифләрне телләре бай язучыларны яңадан укыйм. Ятлап бетердем дисәң дә була. Ләкин ятлап та бетереп булмый, онытыла бит. Менә яңа күптән түгел мин Ганжан Ираһинов башкорт кызы Гөлбикә алды менә күптән түгел чыккан ул беренче ел Ганжан Ираһинов әсәрләре, хикәяләр, роман, казак кызы романы кергән иде. Казак кызы бик телгә бик бай телгә. Ну Ганжан Ираһинов күмән теле бик бай. Укыдым, шаккаттым. Бик хикәя шул башкорт кызы Гөлбикә. Ул минем ничектер истә калган, әле тикшереп караман. Безнекендә роман эчендә сыман иде ул. Аны аерып алып биргәннәр ахрысы. Ләкин шулай да ул менә ул романда ничектер бер теге яңалык кебек тора. Ул аерым үзе бер мөстәкил әсәр, бик озын да түгел хикәя. Гаҗәп. Ну, гүмән гаҗәп аның хикәяләре. Шәриф Камал хикәя э, шулай ук э, искермей теле бай икән ниндидер э, фикер бит ул ә, әдәбиятта тик менә ул бит фәнни трактат түгел ул әйтелергә тиеш түгел турыдан тура ул образлар аша сиңа килеп җитәргә тиеш нәрсә әйтергә тели символлар аша шуңа күрә шундый язучы гына әлбәттә киләчәккә өмет итә бар Кәләви соңгы вакытта Ниндер, бәлки ул демократик җилләрнең дөрес исмәве белән бәйледер. Инде безнең тарихка шул исәптән... Юк, дөрес исмәве түгел, гуман исмәве белән бәйле. Бәлки шулайдыр. Кем ничек сизә бит. Ул гәүдә канлыгына бәйле. Э, бездә тарихка, гуман әдәбият тарихына ниндер бәя бирү омтылышы сизелә башлады һәм э, бу омтылыш гаделлек эзләүдән бигрәк э, шәхесләрне кимсетү чагылышы да сизелә менә сезнең бу уңайдан кирәкме безгә актарынырга шул уңайдан сораулар иде конкретрак күңел сораны конкретрак э, без әле нәрсәдә күрәсез э, казан утларында чыккан әйе казан утларында чыккан әйбер һич югы аннан соң да булган да бит әле э, тагын аяз гыйләҗевның э, берничә тапкыр телгә алынды берничә җирдә мәсәлән син тик фейсбукларны да ну фейсбук фейсбук та безнең тормышыбызны бер шулай әлбәттә мин фейсбукта утырам үзем менә бу турыда түгәрәк истәл дә булды инде мәсәлән ринат мәхәмәдиевнең ак кәгазьне ясарга исеме Анда э, төп каһарман Нәкәс бит әйме? Нәкис. Нәкисме? Нәки. Нәкис. Нәкис. Нәкис. Ул язучы э, фольклор галиме дип әйтик мин аны әсәрдән ул әлбәттә галим буларак түгел, бик бер ниндидер бер явыз бер җан иясе буларак күз аллана. Аны э, әнә анда кем Язды инде. Кем әле ул? Хатын кыз. Миләүшә Хабетдин. Әй, Хабетдинова. Нәкли сәмбәт белән тиңләштереп. Ну, әлбәттә, анда тип параллель куеп була. Э, Идегәй дастаны мәсьәләләре, э, сүзлекләр, Җамал Вәлиди, э, Нигмәт Хәким, тагын кем әле? Шул болай ике аннан соң берсенең исеме билгеле түгел аны беренче әсәр аның иң шәп иң шәп не беренче бүлек әнә теге әтисен репрессиялиләр дә аңа да шул нәкис гаепле булып чыга инде янәсе әтисен уланың репрессияләр дә төп рольне уйнаган ул теге э, баланы җибәрәләр теге нигә балалар йортларына ятимнәр йортларына шуннан соң ул ниндидер груныңмы генералы булып җитешә ничектер анысы инде мин әйтә алмыйм аларны бит аларны бик көтмәгәннәр әлбәттә теге э, халык дошманы балалар э, аларны барып белгәннәр балалар йортларында да аннан да теге разведкага кереп китү алмаштырыла инде алмаштырылса да беләләр аны ниде э, теге органнарда. Янсы ярар, булырга мөмкин дип әйтик. Э, ләкин монда бит менә э, Мөхәммәдов бәйләнеп, бу син Исәнбәт турында язган дип. Бит э, нәкисен әйтергә мөмкин, мин гомән ни алдым дип. Гомуми, әйе, әдәби образ гомуми бер ни. Ул вакытта әлбәттә теге бер-берсенә бер берсенең э, бер берсен сатып анда шикаят әләкләр э, донослар язу ул гадәти хәл саналган чөнки моңа э, сиңа мин язам да үзем исән калырмын дип уйлаган та ә гелинә шулай уйлый мин син дә минем өстенә яза аласың Шуңа күрә мин әлбәттә теге ул заманны дагы вакыйгаларга ниндидер бер бәя бирергә җыенмыйм. Чөнки ул мөмкин хәл түгел. Мин бит ул заманда яшәмәгән. Хәзер менә күз алдына килеп, әлбәттә, минем уемча, исбатланган икән, мәсәлән, аны кемнеңдер Кемнеңдер доносчы икәне, үзенең э, дусларын сатуы э, һәм шуның аркасында э, соларның башына басып басып искә үрмәләве, аны мин э, әлбәттә киң җәмәгатьчелек дөньяга чыгарырга кирәк дип уйлыйм. Ни өчен? Чөнки хәзер дә бит Донос язучылар шактый күп. Һәм алар белеп торырга тиеш. Киләчәктә 43 40 42 43 40 елдан соң бил була. Безне дә ачыклаячаклар. Филотика. Сабак, тарихи сабак. Ләкин бер гәй бер генә әлбәттә шикләндереп тора, тарих сабак бирми бит ул. Чөнки кайбер кеше бит яза, мәсәлән, даносын үзенең хезмәт әшестенә дус. Уланы бит данос дип уйламый. Ул бит ул бит җәмгыятькә файда китерәм дип уйлый. Менә аның хикмәт нәрсәдә? Шуңа күрә әгәр дә без менә ул мине нәки сәнбәт дип Кемдер саны икән, моның өчен бит исбат итәргә кирәк. Документлар булырга. Әлбәттә, Исәнбәт анда фәрештә булган дип уйламыйм мин. Анда бар э, кайбер бер документлар э, бер ике. Берсе аның теге аларны төрмәгә япканнан соң җидегән мәсьәләсендә сән э, нидә дә чыкты, гасырлар авазы журналында да Кутуй да яза, менә аларга әйткәннәр тикшерүче, менә һәрбер язучыга характеристика бирүчеләр. Исән Мәттәбилчегә бик кайсылары бик ни теге явыз э, ни э, контры дип тә инде аны буржуаз инде әле нормальный сүз. Кутуй э, Кутуйның йомшаграк бераз. Аннан соң тагын бүтәннәрнең дә бар, мин беләм ул заманда яшәгән. Шунда шулай ук шул ук стиль. Чөнки тикшерүче шул ук таләпне куйган күрәсең аларга. Ана соң тагын бер хаты Ставскийга язган. Мәскәүгә, Мәскәү язучылар оешмасының секретаре. Ул хатта 90-нчы елларны йөри башлаган инде ул кулдан кулга. Анда да ул характеристикалар биреп чыга. Менә ансы нәрсә өчен кирәк булган? Анда бит инде э, ниндер аны э, кулга алынмаган э, тикшерүче таләп итми. Мәскәүдәге язучылар союзының секретаренә ул хат язуның нигә кирәк булган? Ну, ләкин бит билгеле, кемгә язсаң да, секретарьга мани, ул барыбер теге органнарга барып җитәнең копиясе. Шуңа күрә Әлбәттә, бу менә 30 елларга анда кереп килсәң, анда инде э, шаккатасың һәм кешенең шундый менә теге Тоталитар системада шундый бер мискин булып калуына гүмән йөрәк әрнемичә булмый. Шул замана кабатланмасын дип э, тырышырга кирәк. Чөнки кешене, э, мәсәлән, китереп кысалар икән, почмакка гына дим, э, ишеккә күкәен кыса башлагач, ул әллә кемне дә дошман дип әйтергә мөмкин. Үз, үз атасында. Ансыз бүтән әйбер, ә инде теге үз теләге белән нидер мин исән калам да тегеләрне бетереп аларның хезмәтен э, үзләштерим дип. Ансыз инде бүтән әйбер, ләкин ул бит исбатланмаган. Исәнбәт бик безнең э, әдип, галим, Аннан соң э, ул турыда язылды да бит инде теге шулар. Анда бит менә э, мәсәлән фразеологик э, сүз дигән анда кемнән алынган язылып барыла. Аңлатма сүзлекләрендә Идегәй Идегәй дастанын тәнкыйди итеп эшләү, тәнкыйди текстын. Ул э, бер генә э, кулъязма белән булмый. Күп кулъязмаларны файдаланып эшлиләр. Ул бөтен дөньяда шулай э, Калевалалар да шулай эшләгән, Манас та. Исәнбәт безнең Идегәйне шушылай эшләгән. Анда әлбәттә ул Нигмәт Хәкимне дә файдаланган. Ул билгеле, алар бүтәннәрне дә анда бит инде әллә ничә кайсы кайдан җыелган, ул үзе генә җыеп бетергән ниләрне түгел. мында мин бернинди ансы не күрмим теге крамола ул кадәр хезмәтне әйтергә мөмкин әнә ул мына ул үзләштергән дә и шуңа күрә шундый күп хезмәт ул гомер буе менә мәгарә дисең син мәгарә дип сосын исәнбәт мәгарәдә утырган кеше гомер буе аның менә э, бөтен теге шик шөбһәләрен тарату өчен әлбәттә э, туксанынчы елларда ук бит э, шәймиевнең указы белән аның ничә том утыз томмы әсәрләрен чыгару нителгән иде каралган иде ләкин аның гаиләсе нишләптер инде бер каршылыклар чыгып бирмәделәр нәрсә сәбәпләрен мин төгәл белмим ул тормышка ашмады менә аның хәзер архивлар белән эшләп әсәрләре чыга икән бөтенесе үз урынына утырачак Мәгарә димәктән, безнең мәгарәдән чыгар вакыт җитә, җан исәп көтелә. Сезнең фаразлар нинди бу уңайдан? Фараз дип, ул җан исәп итүне ун ел саен бара, монда үрчергә кирәк күбрәк, шул гына. эшләргә кирәк. Теге нинди бер э, менә бар бит теге. Э, бала 9 айда туа, безнең хәр аңа хәр вакыт калмады инде. Юк, юк, алданырга да кирәк, теге киләчәк, киләчәктә дә бар әле. Нәрсә эшләп бетәрбез без менә шушы ай э, җан исәп вакытында дигән сорау иде. Татар башка. Менә күренеп тора, безнең халыкны ул инде бүген генә башланган әйбер түгел, теге ваклап җимерергә телиләр. Андый кешеләр күп. Ул менә сез бит инде күрәсез социаль челтәрләрдә бик хәзер бик кызды ул мәсьәлә бәхәсләр фәлән дигән болгар болгарлар анда болгар урады без болгар без фәлән татар ул ни ясалма исем ну ясалма бөтен халыкның атамасы ясалма күбесенең мәсәлән урыс бу нәрсә Рус дигән сүз әле ул э, халык исеме буларак әзер мин сезгә әйтәм, 15 гасырда гына телгә керә башлый. Аңарчы әлбәттә була Всея Руси дигән, ул теге ниләргә генә кулланылган, митрополитларга, анда дини дин икәсен. Ә болай мәсәлән, әйт, әйт, Александр Невскийның янәсе сүзе бар инде, кто с мечом придет,

Шулай ук хәзерге алар бит э, алар бит әз булган. Шулай ук рус халкының ул э, үз исеме түгел. Шуңа да рус дип әйтелми, ал русский. Русский славян, русский фин булган. Шуңа күрә исем түгел, ә ни? Мәсьәлә сыйфатмы? сыйфат бит инде русский э, ул бер генә халыкта да юк французлар франс ул э, булган э, герман кабиләләре баса балалар галлини алар язып була ләкин идарә аларда исеме кала үзләре ассимиляция үзләре телләрен югалдылар герман шул үк үзбәк мәсәлән үзбәк Нәваины бөек үзбәк шагыйре дигәч мин килгән идем Ташкентта э, аның э, газәлләрен татар теленә э, тәрҗемә итәргә чакырганнар иде мине 90 89 елдан соң. Үзбәкләр бу вакытта әле нидә атаганнар Алтын Урда татарын, татар дип әйтәйин. Чөнки үзбәк хан белән бәйле. Алар э, Маврин нәһәренә Урта Азияне 1501 елны Шейван хан үзенең үзбәкләре белән яулап ала. Күчмә үзбәкләр белән. Нидән? Э, Көнбатыш Себердән килгән Алтын Урда татарлар дип әйтик инде. Шуннан үзбәк, менә хәзер үзбәк халкы. Алар идәрә алар кулында булган, үзбәк э, исеме э, әле ул шулай ук 20 гасыр башында алар урнашып киткән, анда ни кабиләләр булганнар теге. Э, сартлар дип атаганнар шәһәрдә яшәүчеләрне. Алар күчмә үзбәк, алар кабиләләргә бүленгән, шул Найман, шул Барлас һәм башкалар һәм башкалар. Шуңа күрә э, безгә, мәсәлән, татар фәлән дигән ясалма исем дип э, Гайып ташлаучылар каберләренә башкортлар мәсәлән. Башкорт үзе шулай. Ул э, менә бу төрки кабиләләрне төркиләшкән иштәк э, кабиләләрен берләштергән исем буларак аның төп э, төп диге ысын башкорт дигәннәр алар бит бик аз булган. Ысын дигән сүзне ха күп. Шуңа күрә шуңа күрә теге э, монда хикмәт минемчә Ул бөтен дөньяда шулай э, куелган инде, шулай э, э, син үзеңне кем итеп хис итәсең? Син син, син кайчандыр синең бабаларың кем булганын, мәсәлән, инде урта гасырларда син каян беләсең? Бәлки алар ул мордва булгандыр. Хәм мин мордва дип йөри алмыйм бит, мәсәлән. Син ничәдер 30 буын яши якут булгандыр. Син якуты бирә алмыйсың. Син менә шушы э, мәдәниятны үзләштереп, мәдәният шушы мәдәният вәкиле булып үскәнсең икән, син инде татар. Анда сүз дә кич булырга мөмкин түгел. Шуңа күрә анда теге э, төньяк көнбатыш диалекты дип э, имеш аларның теле төньяк көнбатыш әдәби тел бар, төньяк көнбатыш диалекты. Төньяк көнбатыш диалекты әдәби тел вәкилләренә күбрәк. Ул ничек була инде? Мәсәлән, кул әйтә гәүдәне минем дәвамым дип кул үзе гәүдәнең дәвамы дәвамы ул чагында анда әйтсеннәр уфада менә бу әдәби тел итеп төньяк көнбайыш диалектын игълан итсеннәр логика шулай сорый бу әлбәттә менә шушы җан исәп алу алдыннан шушы казганулар шушы талпынышлар бер уйлаганда Килки һәм кызганыч та әлбәттә. Анда административ әлбәттә теге басымнар булыр. Ансыз булмас инде ул татарлар тарткалау ул дәвам итә. Һәркем үзенә тарткалау. Ләкин, минемчә, татар ул барыбер үзен татар булуын онытмый. Бүтән милләт дип язсалар да, без Аллаһ шөкер милли үҗаң әле бездә бетмәгән. Хәзер дә ырым-шырым, гороскоп, шундый әйберләргә ышанасызмы? Юк. Яраткан фильмыгыз?

үз эчем үз үземә йомылып үземне атта йөргән итеп хис итә башлыйм атта барасың барасың барасың тынычланасың атка атланып еш гашыйк буласызмы ну гашыйк буласызмы дип чибәр кызлар турында сүз барамын чибәр кызларны күргәч әлбәттә сакланмыйча мөмкин түгел инде яраткан актрисагыз бармы Асу кайгы. Бүгенге очрашуыбызны тәмамлыйбыз. Китап укыйк, үршик, зур милләт булыйк. Рәхмәт.